me kyerɛ atiefo ne ahwɛfo nyinaa. Ɛba no Black Stars game no a, mɛdi kan aka sɛ, obi a n'ani adi Ghana Black Stars yɛn akyi at least for the better part of the last four, five years bɛgye atom sɛ Ghanafoɔ nyinaa yɛ gyidie wɔ Black Stars mu sɛ yɛrekɔ kono, yɛrekɔ akɔ akɔsi akan a ɛyɛ major tournament a, saa gyidie a na mmerɛ bi atwam nka yɛnya sɛ Ghana sɛ ɛyɛ Germany na yɛhyia no o, sɛ ɛyɛ England o, sɛ ɛyɛ Italy o, mm. yɛ ahoɔden ne wɔn ahoɔden ɛyɛ pɛ. Sɛ wɔn deɛ no mpo boro yɛ so mpo no a, ɛboro yɛ so kakraa bi. Saa gyedie no ɛso ate bebree fi bɛɛ mfie enum ekosi mfie bɛɛ nwɔtwe ntam ni. Mm, mm. Ɔho. Na wohwɛ Ghana team wei a, eh, yɛsua no na yɛfrɛ biribi frɛfrɛ kɔbɔ. Frɛfrɛ kɔbɔ akɔ akɔyɛ Nnipakuo a yɛfrɛ wɔn wɔ area a, wɔnhyɛ da mmɔ wɔn ho bɔɔl da, wɔnnim wɔn ho bɔɔl bɔ. Nti yɛfrɛ wei ne yɛafrɛ wei, ha a wɔsɛ okay number two wei bɛtumi abɔ na yɛafrɛ na yɛde saa nnipakuo no aba na wɔn aba abɛbɔ. Deɛ ɛdi kan sɛ mɛma yɛn nyinaa ate aseɛ sɛ, yei na yɛsusamma na yɛsusam sɛdeɛ yɛbɔ mfikyire mfikyire bɔɔl a yɛde lɛven lɛven, yɛnni coach bi a ɔcoachi yɛ nso yɛtumi bɔ na goals aba na yɛn ani agye. So football ankasa no ɛyɛ nimdeɛ a Nyankopɔn de due nnipa bebree mu. but deɛ ɛyɛ a na ɛhia ne sɛ ɛyɛ institutionalized sisi a sisi a yɛahyehyɛ nti no woyɛ a wohia obi a ɔno wɔ nimdeɛ a wasua sɛ deɛ ɛsi hyehyɛ nipa na ɔbɛtumi ahwɛ nipa no a ɔne ne rekɔbɔ no anaa team no a ɔne ne rekɔbɔ no n'ahoɔden ne baabi a ne sintɔ wɔ na watake advantage of ne sintɔ no na Yeah. watumi ahyɛ no Yeah. for the past five years on Nana, Ghana nyaa deɛ yɛfrɛ no tactical disposition anaasɛ kwan a yɛfa so bɔ bɔɔl a yɛhyehyɛ team no nti sɛ team no rebɔ bɔɔl no a wohu sɛ team no sei botaeɛ a ɛsi wɔn ani so ni yɛnyaa bi the only coach a ɔbaeɛ last coach a ɔbaeɛ a ɔtrae sɛ ɔbɛtumi de Ghana ayɛ biribi saa ɛyɛ coach Kwasi Apia a unfortunately eh, Ket Okraku mu eh, administration baeɛ ɔmoma no yɛ den ɛkɔɔeɛ ɛfi ɔno ne time no yɛnya coaches bi te sɛ CK Akɔnɔ, yɛnya ɛyɛ coach Ibrahim Grant, mm-hmm. yɛnya ɛyɛ Otu Ado part one, ɛne yɛbɛnya Chris Hughton, ɛne yɛnya Otu Ado part two. Mm-hmm. Sɛdeɛ Ghana bɔ ɛno abo yɛ a Yɛn nyinaa yɛgu yɛn afa mu, ɛna Panamafoɔ nko ara na ɛde pressure ma yɛ create chances kɔsi sɛ last minute yɛtumi nya goal no, saa na Ghana abɔ bɔɔl no. Ɔho, ɛnti no yɛ yɛbɔɔ bɔɔl no akɔ akɔyɛ, yɛ try sɛ yɛbɛ contain ɛyɛ opponent no na yɛabɔ bɔɔl no asi n'akyi deɛ yɛfrɛ no counter attack football no, sɛ ɛkwan bɛda akyiri hɔ a Nyame yɛ yɛn adom na yɛtumi bɔ hyɛ mu a, ne ayɛ den, yɛabɔ ahyem, anaa ebi a kɔna bi ne yɛabɔ no apetrepetri bi ne yɛabɔ de ato atena ne mu. So Ghana wɔ fundamental problem? Na problem na meba abɛkyerɛ no. Deɛ kyerɛ me. Nana, yɛfrɛ biribi clinical diagnosis, ɔho, adɔktafoɔ no ka, ɛɛ, yareɛ bi yɛ wɔ a, yareɛ bi a wɔde yɛfrɛ no symptoms, ɛho nteteho. Yeah. Nti sɛ ebi a woanya biribi te sɛ typhoid a, mm-hmm. ebetumi ahyɛ aseɛ sɛ ayɛ sɛ awɔ de wo. Mm-hmm. Awɔ no a ɛde wo no ɛnyɛ ɛno ne yareɛ no, anaa ebi na wo ti yɛ ɔya. Right. Wo ti na ɛyɛ ɔya no ɛnyɛ ɛno ne yareɛ no. Right. Ti yareɛ no ɛrebɔ wo kɔkɔ sɛ biribi ɛrekɔ so wɔ wo nipadua mu. Mm-hmm. Ti sɛ wo ti yɛ ɔya na woanya typhoid na wo ti yɛ ɔya anaa malaria na wo ti hyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ ɔya. Mm. Na wokɔtɔ Paracetamol a ti yareɛ no deɛ ɛbɛyɛ den ɛbɛkɔ but malaria no yɛ den ɛgu so o gye sɛ wakɔ hospital na yɛama wayɛ lab nti wayɛ lab test na ebia doctor ahu sɛ ei ɛyɛ malaria parasite ɛwɔ wo mu na afei yɛama wo aduru a ɛbɛyɛ Ghana problem ne sɛ the national team problem ɛwɔ mu no yɛntumi nhu the problem no anaasɛ yɛnim na boapaeɛ yɛbu yɛn ani gu so na yɛahyɛ da ahwɛ ɛyɛ symptoms no ɔho mm, mm-hmm. nti symptoms no bi yɛ taa treat no sɛ sɛ Ghana ɛbɔ bɔɔl na yɛanyɛ adeɛ a yɛsɛ yɛ coach na yɛapam coach no ɔho mm-hmm. in the last couple of years coaches bi wɔ hɔ a yɛapam wɔn a wɔn fii Ghana na wɔn kɔɔ baabi wɔn akɔ akɔyɛ adeɛ mm-hmm. ebi ne coach Kwesi Appiah ebi ne Sika Akɔnɔ Sika Akɔnɔ akɔgye Kenya Premier League Mm yes season wei aa ɛnde yɛ. Really. Ɔno na ɛsan yɛ manager of the season ɛwɔ Kenya. Saa. Yes. CK Akono. CK Akono yɛ pam no twenty twenty one yɛ aa kɛtokura kumu time yi. I see. Coach Kwasi Appiah mm-hmm. yɛ pam no ɔde ɛyɛ Sudan. Mm-hmm. Sudan na ɛsɛ bio mmiri bi atwam ne yɛ ka bɔɔl bɔ akansi ankanyɛ wɔn afɛ ɛne Ghana. Ntɔkwa ne bɔmb. Ɛde yes ɛde Sudan yi Ghana Sudan adahoroma nti na yɛntumi ankɔ AFCON. Mm-hmm. pàtó ɔde mi pàtó no ɛyɛ ɛɛ coach lai kinson mhm. a ɔde under seventeen yɛde hyɛɛ ne nsa mhm. a ɔne mpanyinfoɔ no nya ntawantawa ɔsɛ na wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ no players wɔn fa mmɔ ne deɛ keka wɔn de abufuo mm. ɛde ne dwumadie to hɔ wɔ abira tournament no mpo yɛ mbɔ nwie yɛ ɔho ɔno ne ɛkɔfa ɛyɛ. Another African team a ɔde saa team no abɛyi Ghana afim yɛ under seventeen na wɔantumi an qualify for World Cup afi wei no a yɛbɛbɔ no mm. ɛyɛ Ghana ni ɛna ɛboae hmm. ɛyi Ghana foɔ fim nti one of the symptoms sɛdeɛ meka no yɛayɛ ne ntete ho no a yɛyɛ no yɛpam coach but coaches no bi kɔ prove kyerɛ sɛ ɛnyɛ wɔn na na ɛyɛ problem. Mhm, system no. Ɛtɔ da a yɛ so ɛyɛ sika wɔn kɔ tournament a yɛn mɔ wɔn sika dodoɔ nti wobɛka agya no fɛ commission koraa propose sɛ yɛn kapo ɛyɛ national team bonuses yeah. to yɛfrɛ ne sɛn five thousand aban si o oh, dɛbi ɛsa players no nyɛ motivated enough efi saa time twenty fourteen no yakɔ afcon Ah the last two Afcons group stage a na eyiye fi mu ebi nsi da Ghana history sɛ yɛatumi akɔl sɛ yɛankɔlify a different but yɛakɔlify kɔ Afcon na yɛkɔɔ Afcon wei ɛyɛ twenty twenty one Afcon Right. group stage na efii mu na awerɛhosɛm sɛ ɔman bi te sɛ Comoros ɛna Nada Horoma ɔhyɛɛ yɛ maa yi yɛntumi ankɔlify the last Afcon a yɛ efiri mu group stage ɛyɛ twenty twenty two ɛno so Cape Verde a wɔn aqualify for wɔn first world cup wɔn ne spain bɔɔl draw yi wɔn ada horo ma na yɛn ntumi ankɔ ɛna last afcon yi a yɛ bɔɔl twenty twenty five mpo de yɛ anqualify mpo patro sɔn deɛ mɛkɔ akyerɛ nti there is a bigger problem with the ghana national team na ɛno na afi mi bɛ expo mm. the diagnosis no efi nineteen sixties. Mm-hmm. a ghana ɛhyɛ akyɛ sɛ yɛgye afcon sixty three na yɛdi kan gye yɛ Ɛyɛ coach CK Gyamfi. Yɛsan agye no sixty five ɛtoa so CK Gyamfi no ara ɛna ɔgyinaa nkyɛn. Ɛna seventy eight Fred Osam Dodu ɛde Ghana bɛgyeeɛ. That time no na eh, former GFA boss Ben Kofi na ɛyɛ n'assistant. Ɛna yɛbaa eighty two ɔho ɛna CK Gyamfi no ara san baaɛ ɛde Ghana ɛbɛgyeeɛ. Ɔbɛgyee na Fred Osam Dodu na ɛyɛ n'assistant. Hwɛ Sixty three ara to eighty two no, na Ghana, ɔman bi a ɛwɔ wiase biara no, ne ne football yɛ wɔ ngyinasoɔ a football no gyina so tumi de nyini. Nti sɛ wokɔ North Africa, ɔman bi te sɛ Egypt a, wɔn local league no na ɛyɛ ngyinasoɔ a wɔn league, wɔn national team no wɔ. Nti tournament nti, wɔyɛ one of the teams a wɔwɔ large local boys. I think about eleven of their players yɛ local boys a wɔbɔ Egyptian Premier League. South Africa, the same thing. ɔn deɛ mepa akyɛ ɔmo kora deɛ I think foreign players ne about just six asesɛn ɛna woba Ghana saa time mmerɛ na na meka no na Ghana yɛ local league no ɛna na yɛfa players apapa ɔmo wɔ mo nyinaa de kɔbɔ amana ne tournament mm-hmm. nti 63 yɛde all local boys na ɔmo fi dodoɔ no afi kɔtɔkɔ mm-hmm. dodoɔ no afi house of folk dodoɔ no afi secondary hazakis eleven wise mm-hmm. ɛna na ebi so fi kwame nkrumah team a ɔte a ne yɛfrɛ no real republicans fc ɔn n sɛ republican na wɔn bɔ league no mm-hmm. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn ahoɔden ne wɔn mmɔden bɔ bɛkɔ nkae ba ne yɛn mma wɔn point even though na wɔn bɔ league nti na republicans ne yɛ team a yɛsesasesa players apapa wɔn wɔ ghana top teams ne nyinaa kɔtɔkɔ ɛne hasofok ne ade ne yɛde wɔn yɛ team mm-hmm. but na ɛnam sɛ saa tan international tournaments bebree ni nti nneɛma wɔn bɔ ghana league no sɛdeɛ bi a wɔn bɛyɛ active right. na edu tournament a wɔn atumi adan akɔgyina ghana ne nti by seventy eight no saa tan na amanfoɔ a wɔkorɔ so kɔ amanɔne kɔbɔ bɔɔl no reyɛ adɔɔso. Nti saa time no, obi te sɛ George Alassane sei, na ɔmmɔ bɔɔl Ghana, na ɔbɔ bɔɔl Congo, Engelbert, ɔhu. Nti yɛnyaa I think two or three players a yɛde wɔn kɔɔ seventy eight wɔ eh, Afcon no a na eh, by the time a yɛduu nineteen ninety two no, saa time na akwantuo ne adeɛ reba. Nti Ghana team a yɛde kɔɔ Senegal ninety two no, na ɛyɛ mix of both foreign players ɛna local players. Nti local players no bi na coach Kwasi Appiah mo nyinaa yɛ mm. local players a mm. na wɔn wɔ saa particular uh, uh, uh, team. team no mu ɛna right. uh, former uh, goalkeeper mi refi ne din uh, meka meka mm. ɔho nti na wɔn nyinaa yɛ local ɛyi eh, na wohwɛ adeɛ a saa tan ne nam sɛ yɛ league no titiriw na na yɛ yɛ yɛ football fapem anaa foundation nti no mm-hmm. nineteen. seventy. mpatsɔ to bo ase ma me um, mpatsɔ yɛ projecte deɛ ebi ɛyɛ no bɛhwɛ players no local players no bi ne Ghana Black Stars then mhm. uh, for the records ne bra Facebook ahemfie one zero six point one ahemfie one zero six point one bɛhwɛ bi wɔ Facebook na hwɛ Ghana Black Stars tete mmerɛ mu ne ɛnɛ baabi a yɛaduru yi na ɛbɛhwɛ bi na fa wo comment bra na yɛnkenkan yɛ ma no toa so ɛvi nti sɛ na wohwɛ Ghana team no a 1983 eh, Asante Kɔtɔkɔ mm. gye AFCON mm. the year before na Ghana agye yɛ last AFCON ɛwɔ Libya yeah. team a yɛde kɔɔ saa AFCON no no na ɛyɛ Ghana foɔ na ɛyɛ dɛn ɛdɔɔso wɔ mu saa eighty two no na Abedi was the youngest player at sixteen years a na ɔka saa squad no Abedi Pele a ɔbɛyɛ captain ɔho nti that period na time bi a Ghana teams no mmɔdenbɔ kɔ nkan biara no na ɛyɛ yɛ yɛ yɛ local league ɛno so ɛyɛ den ɛkɔ nkan nti eighty two kɔtɔkɔne. Ahly bɔ AFCON eh, eh, CAF Champions League final right. elusu yɛ mm. 83 kɔtɔkɔ san abɛgye mm-hmm. saa 82 team no na kɔtɔkɔ bɔ esuom 1992 mm. kɔtɔkɔ ne Zamalek ɛna mm. bɔ AFCON eh, yɛfrɛ ne sɛn eh, final eh, sorry CAF Champions League final yeah. home and away wɔn draw na wɔn de penalties ɛhyɛ kɔtɔkɔ away ɛwɔ eh, Cairo right. saa 1992 no Ghana ɛkɔ AFCON Na coach frimpong ɔman so mu nyinaa na ɔyɛ coach frimpong ɔman so na was part of that particular eh, eh, team. Eh, team na ha so folk wɔ ama senegal ɔn deɛ mepa kyɛ ɛwɔ mu so local league no ɛna na afei players na wɔn kɔ no ba adeɛ baako ɛsan bɛkaa ho ɔn a afei ɛsesan dynamics no kakra no sɛ ɛdu baabi no na afei deɛ yɛfrɛ no youth football under seventeen under twenty under twenty three boys no na wɔn na wɔn aba abɛyɛ the ɛɛ wɔn a wɔn bɛdi adeɛ yɛ ka no transitioning no ti sɛ mpanimfoɔ no rekɔ a yɛde boys wɔn fi local league no mu ne wɔn a wɔn kɔ bobɔ saa under seventeen ne na ɛbɛhyɛ mu ɔn ti saa ninety two team a ɛkɔ ɛɛ ɛɛ afcon roto face adeɛ kɔɛ no na local ɛɛ friends ɛ under seventeen boys na ghana akɔ akɔgye italian ninety one ɛwɔ ɛɛ italy under seventeen ti coach ɛyi de. Boys no a na wɔn nim bɔɔl no bi bɔ ɛkaa ho. One of them was ne Odate Lamte. Ɔkɔ saa Afcon. Yes, yes, Odate Lamte. Yes, yes, yes. The other one was Mohamed Gago. Gago. Wɔn nyinaa na wɔn yɛ sixteen year old boys o. Oh, at the time. Mekai, mekai. Mohamed Gago. Ɔn deɛ mepa kyɛ. Na ɔka saa team no. Another one was Isaac Asare. Mm-hmm. A na ɔbɔ left back wɔ Italia ninety one. Right. Ɛnu fii hɔ no.

ɛna ɛkɔɔe. Dede Ayu no ankasa ka ho, Opoku Agyeman, ɛyɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ Agyeman Badu ka ho. Agyeman Badu Yeah. ɛka ho. Jonathan Mensah akyire ɔbɛdii ntintiman ɛwɔ Ghana defence wɔ abere a na John Mensah Yeah. nkura ne adeɛ ɛɛha no no Yeah. na ɔka ho. Ɔɔ deɛ meepɛ akyerɛ no. Ɛna ɛyɛ mabɔ Opoku Agyeman din ɛna Samuel Inkum. Inkum yes, Inkum ɔho. yes. Final a yɛ bɔɔ against Egypt a yɛ loose by one zero no four of those boys startee saa ayi no. Opoku Agyman ne Asamoah Gyan na lead yɛ attack, Andre bɔɔ yi. So there was a transition, mpakyɛ wo tie deɛ me reka no. Yɛ qualify for two thousand and six world cup no, twenty six man squad a yɛde kɔɔeɛ no na ɛmu.

ɛyɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ olympic games ɛde mm. maaye mm-hmm. ɔn deɛ mepa atwere no mm-hmm. wofa goalkeeper na ɔkɛ george owu george owu was part of the 2001 under 20 team na yɛ ilusu to uh, uh, argentina na deɛ meka wo nyinaa sɛ there was A system a na boys na ɔmo bɔ no na ɔmo nim ɔmo ho from youth level ɔmo abɔ ɔn aa ɔmo nim. abɔ akyɛ wo di even youth level t ɛyi na na ɔmo bɔ no a na ɔmo mu bebree na so abɔ coal soccer amongst Mhm coach themselves a yes. nti ɔmo nim ɔmo nim sɛdeɛ obiara ɛyɛ ne nneɛma Mhm. obi te sɛ Sule Muntayi na nadamfo paa ne Michael Essien. Mm-hmm. Wɔn abɔ wɔn ho bɔ akyɛ. Sule na ɔyɛ Okers captain. Yeah. Back then ɛwɔ yeah. Okers. Mi a mi hwɛ Sule Muntari. Yeah. Wɔ Wars Park wɔn ne twene amanfo. Mm. Ɛbɛ bɔ. Saa tɛn na ma ti yɛ si bɔ ebi di Sule Sule Sule olidi mi. Mm. Ɔdi ah mi kɔ hwɛ yɛ na ee bɔ that time na ɔbɔ number three. Ɔna yɛ left back. Mm. So boys ni ni mo to the point sɛ. Edu baabi na sɛ bɔɔl no emu yɛ den a, obiara nim sɛ ɔbɔ n'ani a wei nim sɛ ɔrefa ha. Mm. Saa ayi no bi na ɛboa Hearts of Oak 2000 team na wɔn gye CAF Champions League. Ne Ɛna wote Atuku wɔn Few. wɔn yes. Yeah. Wɔn a wɔn bɔɔ saa bɔ yi ni bɔ biara wɔn ka sɛ ɛnyɛ coach nko ara ho ɔden ana ɔnim deɛ. Mm. But ɛnam sɛ na wɔn abɔ wɔn saa team na wɔn abɔ wɔn six years. Mm. Wɔn gye league to aso six years. Mm-hmm. The sixth year na wɔn gye wɔn hyɛ aseɛ ninety seven na wɔn gye league to aso so wɔn dominate league na Ismail Ado gye goal king to aso mm. ti saa tan na mekae sɛ yɛ sɛ wotie comment na ate sɛ kwa safa bɛbrɛsɛ ne ɛɛ eh, kwakufo so asare mu kɔ wonya te Charles Taylor mm, eh, eh, Don Bote Emmanuel Osɛkofo Ismail Ado samina ne na na yɛ bɔ bɔɔl kumasi a wɔn sɛ baba yara yɛ ma yes bɔɔl no da net kò wọ́n yẹ milis mi se ka Charles Taylor bɛ sɛ Charles Taylor nya bɔɔl na onim baabi a Don Bote fa yeah oh. Don Bote abɛ ha yɛ ɛnɛ no Wohwɛ Ghana team wei a yɛde kɔɔ world cup yi a, none of the boys, none, ei, outfield players no na wabɔ Ghana local league ayɛ biribi anaasɛ ɔbɔɔ youth level. Yes. Nti wɔn yɛ time a yɛyi yɛ fii mu two thousand and twenty two World Cup wɔ Qatar no, ɛyɛ aberanteɛ Salis mm. samed yeah, samed sali sɛ mid, midfielder no yeah. ɔgrante interview bi na sɛ nka ghana ne yɛnim nyansa a anaa yɛbɔ ɔbɔm ɔma ɔmo di yɛnim no ɔmo adwene wɔ fie a ka ɔmo bɛgyina saa interview no so ɛde ayɛ biribi afa ghana football ɔkaa sɛ asɛm a ɔkae ne sɛ deɛ ama yɛntumi ankɔ anim sɛ ɔmo mu dodoɔ no anim ɔmo ho Afei na wɔahyɛ aseɛ bɔ. Wɔbɔ wɔn ho bɔɔl bɔ mpo no, indeed even six months mpo. Ɛyɛ nokorɛ. Ɔno na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɔ na ɔnyaa six months mpo. Nti no ɛbɛ take time sɛ nkakra nkakra wɔbɛtumi abɔ wɔn ho na wɔayɛ dɛn, wɔahu sɛdeɛ obiara bɔɔl bɔ si teɛ, sɛdeɛ obi pɛ sɛ ɔsi receive pass, sɛdeɛ obi Ɛ ɛ pɛ sɛ yɛ de bɔ ɔma no ne deɛ ɛkeka ho no nyinaa this was Sally's that day a me inter me tie that interview that was after Uruguay ɛhyɛ yɛ no na me sɛ ah boy yi onim bɔɔl mu saa squad adeɛ ɛkɔ yi ɔnka ho ti squad adeɛ ɛkɔ yi yɛ wɔ fifteen players a ɔmo mbɔ World Cup da the last World Cup ɛkɔ yɛ fi mu group stage no na ɔmo ɔmo abɔ World Cup da ɛyɛ two pɛ by the time a yɛ kɔɔ twenty fourteen World Cup no squad yɛ de kɔɛ no. About fourteen of them na ɔmo abɔ world cup da okay. from two thousand and six to saa twenty fourteen that experience no mm -hmm. by twenty ten deɛ na ayɛ kɔɛ ne yɛ kɔ twenty six na boys no dodoɔ na wɔ that experience bebree abɔ afcon mm. qualifiers ɔmo abɔ ɛɛ yɛ fɛn o sɛ saa time no na. Yɛfrɛ national team a wonim wɔn a ɛyɛ dɛn a yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛfrɛ wɔn Asamoah Gyan, Suleiman Ntaye, Michael Essien, eh, Lai Kinson, ɔn deɛ mepa Olele Olele da Black Stars goal a over 20 years. Olele dɛm a wohu sɛ That is the stability. point. Tis, there was stability. There was deɛ yɛfrɛ no telepathy. Adwene ne adwene hyia. Te sɛ ab- obi bɔ n'ani a, obi yɛ ne body language bi onim deɛ ɔn deɛ mepa so. Kɔhwɛ goals a saa time no Asamoah Gyan hyɛɛ goal against Al- Algeria ɛyɛ 2015 Ɛyɛ Afcon go against USA ɔwɔ dɛ me pato go against Czech Republic ɛyɛ two thousand and six ɛyi no mm. saa goals ni nyinaa follow a particular pattern wɔn mm-hmm. a na wɔn provide service ma ne saa goals ni nyinaa ɛyɛ ɛɛ eh, Mubarak Wakasu Wakasu ɛɛ eh, Andre Ayew ɛna Kodwo Asamoah kɔhwɛ kwan a na wɔn fa so yɛ no na wɔn nyinaa nim ti sɛ onya bɔɔl no a ɛyɛ mm. sɛ dede nya bɔɔl no a onim sɛ Asamoah gyan ebe mu obi mm. to ɔhyɛ aseɛ bɔ bɔɔl no to direction onim sɛ Asamoah gyan mpa. Yei ne USA saa bɔɔl no ɔhyɛ no dede na ɛbɔɔ ɛflotu bɔɔl no maa no ɔnyaa bɔɔl na ɔflotii and he knew Gyan will meet the ball there yɛne ɛyɛ Algeria no 2015 deɛ no Ɛmompɛ Asamoah Gyan goals no bi mma yɛn saa berɛ no yɛne Algeria AFCON 2015 ɛyɛ Mubarak Wakasu na ɛbɔɔ ɛyɛ the same way a Jordan bɔɔ saa 2010 Andre bɔɔ saa ɛna ɔno nso yɛɛ so ɔmo nim ɔmo ho. Ɔho ti Ghana team wei no yɛ nim yɛ ho mhm. imagine sɛ yɛ kɔ tournament last eh, eh, eh, eh, eh, world cup no yeah. na the only player de no kɔɔ yɛ a wawɔ experience mm. ɛwɔ youth level ɛyɛ two pɛ ɛyɛ mohammed kudus asisi ɔno kora epirɛ nti ɔnka tim ɛna andre ayew a na ɔrehyehyɛ a ne bɔɔlbɔ no nhyɛ da nyɛ den nkoe nkan. But yɛkɔɔ twenty ten World Cup a Ghana wiase afa no nyinaa gyeeɛ toom sɛ yɛn mmɔden mmɔ kɔnkan na ɛnyɛ Suarez nsɛnsɛma yi bi koraa nka yɛbɛkɔ final no. Na boys a wɔn boɛ no nyinaa no ayɛ den abɔ wɔn ho bɔɔl da. Asamoah Gyan ne Suleiman. Twenty ten World Cup no. Charlie ɔno na na wohu sɛ na squad no rebɔ ball. That is the point. Mesrɛ wo bra Facebook Ahemfie one zero six point one. John Benson ne Adokoe Papo mu nyinaa na wɔn yɛ boys a wɔn abɔ wɔn ho bɔɔl hwɛ. So wɔn. Sɛ yɛbɔ bɔɔl no ɔgyee.

Eh, Olympic Games mpo deɛ mempɛ sɛ mɛka. Under 23, since 2004 a yɛkɔɔ Athens wɔ Greece, yɛntumi nqualify for any Olympic Games. Yɛ last attempt, South Africa foɔ na ɛyɛɛ dɛn? Wɔn deprive yɛ. Pakyɛ wɔn deɛ mepa akyɛ wo. Now, woyɛ no a, Ghana local league no a. how many local boys a na wɔn ma e, mm. ebi kura na wɔn start games mm-hmm. habib na ofi king faisal mm. iliasu dankwe mm-hmm. they were all part of that two thousand ɛna george owu as a goalkeeper. right yɛ after yɛne italy bɔɔyɛ no yɛne yɛyi bɔɔyɛ ɛɛ eh, yɛne yɛ second game yɛne czech republic bɔɔyɛ iliasu. a na ɔbɔ kɔtɔkɔ at the time ɛna na egyina central defence ɔne John Mensah ɔwɔ deɛ mepa akyɛ no ɛnɛ yɛkɔ world cup mpo a ɛnam sɛ local league ne nyɛ papa ntini hwɛ ɛnɛ sɛ kɔtɔkɔ kɔ Africa ɔ nana na wɔn kɔ hyia North African team deɛ na ɛyɛ awerɛhoɔ wɔn angye kora yɛ five goals that is wɔn ne Wydad bɔ just last season yaa. Mm -hmm. second round of qualification. Wydad bɛhyɛ wɔn one zero wɔ ha wɔn kɔ awo Wydad. Just twenty eight seconds na kɔtɔkɔ da fam goal dadaada twenty eight seconds in the end no Nana na wɔn ahyɛ yɛ five Hearts of Oak ɛne Esperance bɔɛ Esperance hyɛ wɔn six home and away on aggregate wɔn last attempt wɔn ne team bi wɔ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn Algeria sɛbi o wɔn yɛ middle table team yɛfrɛ wɔn JS Sura JS Sura hyɛ Hearts of Oak four zero away wɔ abira na Hearts ahyɛ wɔn two zero wɔ ha so local league na na ɛne. yɛ youth football na ɛyɛ fapem, foundation a yɛde kɔ tournament no. Mmerɛ bi a ɛtwam hwɛ. Ah, saa saa wei no na ɛyɛ deɛ. Ɛno US goal no. Tí wọ́n sɛ first goal na ɛbaeɛ no. Sɛdeɛ ɛkwa ɔfaa so hyɛ saa kwan na na ɔfaa so hyɛ goal. Mm, the way ɔsi bɔ maa no no. That is the point. Ɔgye na wayɛ den because wɔn nim sɛ ɛyɛ den a. Tam na squad wei paa. Yes. Kodwa Samoa mu ne nkum. Yes, saa time no. Squad. Na Ghana ɛbɔ bɔ a yɛn defɛndi o, yɛde yɛde ɛko no toa opponent no. Wonim sɛ ɛɛ two thousand and fourteen world cup. Ah de bɔ osi bɔɔ bɔɔ na. Ɔbɔɔ yɛ ɛ de ne na bɔɔ saa bɔɔ no maa. Saa goal wei se paa ɛnyɛ asɛm wɔn agya na wɔn na bɛ ti. The same way ɛna yɛne ɛyi no yɛne Algeria. Hwɛ, de wɔ sigye bɔn no. Yes, yɛ ne 2015. Asamoah eh, deɛ yɛ nye nye ɛden eh, ɛden eh, for us to get an Asamoah Gyan eh, it will take yes. a, a longer so, time paa o. The so, attitude I like his attitude. Yes. How he See, wants to score. Asamoah before ɔbɛbɔ youth mpo no. Uh-huh. Asamoah Gyan korona ne Sule mo bɔ Liberty Professional so. Mm-hmm. Na wɔn yɛ local league boys. Mm. Sule bɔ Liberty. Ɔne Ibrahim Atiku, boy no a na ɔka nineteen ninety nine New Zealand under seventeen no ho no, ɛna Asamoah Gyan. So you see that by the time a players no bɛnyini akɔ wɔn anim no, na they have had that playing experience amongst themselves. Wɔn abɔ wɔn ho nim wɔn ho, nti chemistry yɛ adwuma. Ebinom koraa bɔ local league no bɛyɛ five years mpo ansa na yɛfrɛ no. Ɛyɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ ɛɛ ɛɛ Black Star. Ebi abɔ under seventeen abɔ under twenty nti ofi under twenty no wakɔbɔ under twenty three ansa mpo na ɔbɛbɔ Black Star. Ɛyɛ saa nipakuo no ara na ne yɛn yiyi mu. Patwɛ wodeɛ mepa atwɛ wo. Nti deɛ meka ne sɛ efi saa last twenty ten Afcon no a yɛkɔɔɛ a yɛnyaa yɛ last batch of ɛɛ group bi a wɔkɔbɔɔ youth level a yɛtumi yii bɛyɛ six, nson bi bɛkaa national team no, ɛfiri hɔ yɛnyɛɛ bio because ɛfiri saa time no na meka sɛ yɛ a yɛ under 17 ɔmo ntumi nqualify ɔho deɛ mepa akyerɛ no na adeɛ baako a wopɛ sɛ wohu ɔman biara sɛ ɔɔ deteriorate anaa ne bɔɔlbɔ no ɛɛpra a wode hu yɛ no ɛyɛ kwan a ɔfa so bɔ mmɔden wɔ competitions mu. Ghana gyee Afcon last time, I think forty five years nie. Mm-hmm. Eh, yɛ local league since two thousand a Hearts of Oak gyee CAF Champions League. Mm-hmm. Ghana team obiara ntumi ngye bio. Confederations Cup Hearts of Oak na gyee the first edition twenty two thousand and four. Mm-hmm. Ebi ngye bio. Mm-hmm. So under seventeen a sɛdeɛ mɛka na yɛtumi gye eh, almost every two years bi a na Ghana gye under seventeen tournament. Yɛntumi ngye bio. Under twenty since two thousand and nine a ɛgyei yɛntumi ngye bio. So Ghana yɛntumi nnya. Before sɛ ɔbɛtoa so, I I like this video. Yes. Mpakyɛw bra Facebook na bɛhwɛ adeɛ. Mm-hmm. I, I like this video Don't because the pattern will go soon. And, and I'm I'm even looking at the attitude, mm-hmm. yes. the attitude yes. of the captain. Yes. na hwɛ ɔhyɛ wieɛ mpo na hwɛ the attitude a ɔde ɛkɔdwa asamoa hwɛ de wɔn si de kɔdwa asamoa bɔ ɔbɔ no cross hwɛ ɛyɛ the same way na Jordan Andre Ayew ɛcross maa no wɔ USA yesterday so so difficult for us to get somebody like this a ɔbɛ cross so koraa ma hwan na ɛkɔhyɛ and game wey na against Portugal of all teams o ya ya ya mekae paa of all teams ɛwɔ 2014 ɛna asamoa gyan de wo bɛsi ahyɛ goal bi wɔ hɔ koraa na ɛnyɛ biribi sɛ wɔsɛ no ahyɛ yes so The problem ne sɛ nana yɛ football no atete aprɔ at all levels nti hwɛ yɛ kɔ yɛ last yɛ first two world cups no mm-hmm. na boys a sɛ bi yan wɔ wɔn wɔ Ghana na yɛ ebi wɔn abɛ wɔn mpo na ɛbɛ pa yɛ kyɛw sɛ yɛn fa wɔn nka ho no na wɔn yɛ two pɛ mm-hmm. patwɛn deɛ mɛ pa akyerɛw no ɛnɛ. Wohwɛ Ghana team yi a, yɛkɔ amanɔne kɔpa kyɛw sɛ ɛɛ wonim bɔ a bɛbɔ ma yɛ, wonim bɔ a bɛbɔ ma yɛ. Seesei mpo deɛ yɛkɔyɛɛ UK, wonim sɛ ɛɛ naanu yi a Ketokere ko kɔyɛɛ UK training tour bi a wɔde kɔ identify talent mebɔ a, that should tell you sɛ seesei a no locally no yɛnni the quality product a yɛbɛtumi a rely on. Alright, mate. So the the issue no yɛ. Eh yɛnnim boys no a yɛde kɔɔɛ no lack of experience wɔn nnim wɔn ho bɔɔ bɔ wɔn bɔ wɔn ho nkyɛɛɛ nti deɛ ɛbɛyɛ ara ne sɛ yɛsosɔ yareɛ no ano ɛno na yɛɛyɛ no nti Carlos Queiroz deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔbɛ try sɛ yɛne amanfoɔ bɔ a wɔn nhyɛyɛ na ebi a Nyame yɛ yɛn adom na yɛɛyɛ lucky te sɛ deɛ na ɛn wooka no a ɛno a yɛtumi hyɛ baako bi a na yɛaprotect goal no but yɛnni saa Dominance mentality no a wo ka sɛ first no yɛne Germany bɔ a yɛde bɔɔl no to wɔn, yɛne Portugal bɔ a yɛde to wɔn because yɛgye yɛn ho di sɛ yɛbɛtumi ne wɔn abɔ no, yɛnni bi. Alright, yɛbɛsan aba so, eh, interesting, eh, abusuafo yɛbɛba mo so but ma membie lines no quickly for ɛno a wɔn a wɔhwɛɛ bi eh, fa football no, wo a wohwɛɛ bi ɛno a no mebie lines no, eh, Black Stars no wohu ne sɛn, um, is the Facebook active? Um,